Wel, mi nes i addo chi ar ddechre'r rhaglen y byddech chi'n cael gweld tudalen uned pump am y tro cynta ar y we fyd eang p'nawn 'ma, hynny mewn munud, ond dwi isio chi gwrdd nawr ag un o syrffwyr y net, gwyneb cyfarwydd hefyd i ni gyd o Steddfod yr Urdd, lle fe fues i gyda'r disgyblion ffotograffiaeth, Keith Morris. Shwmae Nia? Iawn, diolch, croeso nôl at uned pump. O'n i'm yn gwybod bod ti'n neti. O dw ble i?
Ers pryd? Ers ryw chwe mis bellach nawr. Ie, ti'n defnyddio fe wedyn? Chwilio am gwybodaeth ar ffotograffiaeth trwy'r byd i dw. Do. Wel reit, 'yn ni wedi recordio tudalennau nawr o'r Uwch Draffordd Gwybodaeth. Yndan. Felly yym gawn ni olwg bellach ar y tudalennau 'ma nawr ar y sgrin fan 'yn. Ma' fe'n do' lan, 'ma ni, reit te. Oce, so ni... Be' sy'n digwydd nawr te, beth yw'r peth cynta chi'n neud? 'Dyn ni'n logio mewn i'r i'r cyfrifiadur, dyna ni, ac yn treial, ar ôl cysylltu, 'dyn ni 'di mynd i'ch llwytho be' ni'n galw Netscape, sef y rhaglen meddalwedd sydd yn rhoid y holl llunie a a tecstyn, dyma ni, Netscape 'di ca'l ei llwytho. Reit. Nawr, 'yn ni'n chwilio am enghreifftie o O adnoddau ar gyfer plant sy'n gofyn am gwybodaeth ar Kids Space fan hyn. Mae'n reit, so tudalen ar ben y cyfan. Ocê, dod o fod efo mynegai nawr o beth sydd ar gael i blant. Lliwgar iawn. Yr un pethau, yn lliwgar graffig iawn. A nawr trwy edrych ar y llun yma, trwy dewis pa rhan o'r llun ni eisiau cael gwybodaeth amdani, so clica ar y darlun yna i cael manylion am yr oriel, sy'n rhoi enghreifftiau o darluniau mae plant wedi gwneud eu hunain. O reit, so maen nhw'n rhoi rhein mewn eu hunain yn... Maen nhw'n sganio nhw mewn i gyfrifiadur a wedyn rhoi nhw ar tudalenau'r we Faint o amser bydde hynny'n gymryd? Dim ots. Na. Chi ddim yn neud e 'na gyd. A ma' plant wedi bodd ynte am chwarae 'da cyfrifiadur trwy'r dydd. So ni'n edrych lawr nawr trwy rhai o'r enwe yma a dewis edrych ar gwaith gan Alys Bowen sy'n byw yn Rhydychen os dwi'n darllen yn iawn. Reit. Dyma hi. So ni'n clicio ar ei dudalen hi. Dyma ei dudalen cartref hi. Iawn. A 'dyn ni'n ca'l llun ohoni hi. Llun neis iawn. Alys Mary Bowen. A rhywfaint o'i hanes hi. A ni, ond mae ei thad hi wrth ei bodd yn chwarae ar yr internet. Ac mae o sy'n talu'r biliau ffôn, mae'n rhaid bod wrth ei fodd. Ac mi oedd, ww, ei thad cu, ei hen thad cu, yn gant! Gan mlwydd oed. Ym mis Chwefror, grêt! Llongyfarchiadau. Ie wir, na tha beth am tudalenne yng Nghymru wedyn. Wel, mae 'na nifer fawr ar gael yn barod, so mae 'na modd jyst gofyn yr un fath o cwestiwn i'r search engine, gofyn am ch'mod beth sydd ar gael i Gymru. 'Na ni. Yn y tudalen Gwe a Ŵe. Gwe a Ŵe. Ocê, ma' hwnna'n rhoi fatha mynegai wedyn o beth arall sydd ar gael. Cicio ar dudalen Curiad, sef y cylchgrawn trydanol ar Sîn Roc Cymraeg yng Nghymru. Mae'n nifer fawr o gwybodaeth am grwpiau, cwmnïau ac ati. Beth am i clicio ar y siart? Reit. Mae hwn yn rhoid wedyn yr ugain uchaf wythnos diwetha'. Siart pysgod, mae'n dom i gyd. Unrhyw un